Yes, ne janeno maro mar Rembwa TV. Karibu sana kaka wuono en tich abich ma jaber. Obed ni samoro ichiewo, in e tiji, donjo e shughuli meki, Chiew gi Rembwe TV. Arwaki kawuono kendo e chenro mar mane ok ing'eyo, ma bende an gi wendo ma wan go kawuono kae e chenro mar mane ok ing'eyo. Luonga ni Kachucho ane madhi bedo host mari kendo ane madhi wadhi bet kodi ka wago mbaka kod wendo marwa. Kapok achako kata kapok adhi mbele, dakwayi mar mondo mi isubscribe e channel marwa mar YouTube kanyo. Piny kanyo kise subscribe, kise subscribe tidiyo notification bell. Tiende ni sasa ma waketo gimoro tiyudo message. Sasa ma waketo iyudo message to bende kapok achopo kendo e okang' machielo rembwa tv en en e tv no endo ma bende sani nyalo miyi thuolo mar lando ohala biashara mari gimoro amora kata obed mana skul obed college obed ohala matindo tindo wan gi platform ka en ma bende wanyalo miyi nafas mar mondo mi waland ni biashara mari wabiro to wamako ni video maber obed hotel en tich moro amora ohala moro amora kata gimoro amora midwaro mar mondo ilandi kata in jathum ibed jang'o idwa ni mondo mi ji owinji e Luo Nyanza marwa kae to mana e Rembwa TV pod wanyalo mi platform mar mondo mi bende inyalo choponwa inyalo go nembni ma bende samoro eri inene screen mari kanyo kisego namba no tiyudo wa sa asaya kata inyalo ornwa message e email at rembwa tv at gmail.com kata e facebook page marwa wantiere at trembwa tv kata kamano karibu sana asante yes Eh.
koro ka wadhi mbele Aha. dang'er mara mondo ichaknwa gi introduction Oh. yes erokamano ne Yes. ji mok ong'eya Mhm. mm samoro thoth ji ok ong'eya yes an iluonga ni felix otieno Mm. sigunga Mm, an wuod alego mm, kakan mm, kamoro ni kato yes gweng'wa iluongo ni anduro andoro siaya siaya kama koro ma wuda lego gi tiende okay siaya siaya una joma rieko so una joma Siaya ofuwo joma serious bwana Mm. telo chomo tir Che- ubiro ng'eyo mbele ka wajoma peke ground all right kamano awinjo kiwacho ni ok awinjo kiwacho kanyo felix wuonyambo iwacho mana ni felix odiwuor otieno otieno Eh, felix otieno sigunga felix otieno sego Eh. koro felix wuonyaboro en ng'a oh koro kapok wachopo kanyo Eh. ang' nimiwa mbakani Mhm. mar mondo mi janeno bende owinj anena nikech felix wenyaboro en a big name Mm. en nying maduong' kabisa Kabisa. Eh, Ang' ma bende nitiere Okae. gimoro bende manchi yudo kae ni Eh. mbele ji Eh. ang' nipimno mana mbakani ni felix wenyaboro en ng'ama nade Mhm. ma endi iluongo ni chenro mar mane ok ing'eyo samoro ng'ato nyalo ng'eye kaka felix Mhm. to nitiere gimokiane mondo mi samoro ibed miler kaka iler kawuononi ang'o mokelo Mhm. michopo kuma intiere Erokamano. yes Um, ne jomoko ong'eya ni Felix Wuod Nyaboro Mhm. mane nyinga ma koro aloso godo mogo. miloso Eh, maketo go mogo e mesa kama yes jomoko bende osewinje kiluonge thum mang'eny. Mhm. Igo- Iyomo ni winjo angala kapok okawo dakika matin Felix Wuod Nyaboro Mhm. pesa tas Mhm. eh, kamano kamano. Koro mano nyinga matiyo godo Mm. an jalendo e nyakalondo moro iluongo ni dala fm Mhm. 98.8 en kisumu Mhm. iwinje nyanza koni endi Yes. koro ma nying maduogi ma mar lendo Eh, kendo ma nying mana chako bedo godo chon Mm. kabisa kata ka- ka wuok e form 4 wuok e form 4 adhi e college kama mm, achako gik gik machalo kaka mag fombo gi eki mhm, to na akia kaka mama wa en nyaboro mhm. tiluonga ni felix koro an Okay. felix wuod Nyaboro. nyaboro Alright. koro naneno niya wuoyi ber ka pakore gi nying mamagi kabisa nyako be pakore gi nying wuodi Mhm, koro naneno ni apakra gi nying mamawa mhm. felix wuod nyabugo Wuod Nyabugo. koro mano nyinga ma ibiro yuda godo kane yamo Mhm, kata kane go e celebrity life koni mhm. kama kapok wachopo achopa kanyo Mm. ichope yamo kata ma ibed e ti- e Eh, redio eh. mabe tv be wat iseduong' e tiendi matin aseduongo mang'eny koro felix wanyaboro wa ugunja siaya wuok alego alego Mm, siaya mm. okay Ere kaka nodongo ni obet michopo mi fwenye ni koro an to anyalo bedo jalendo koso in ni bed bed abeda tibed maduong' tichop to radio Aha. Okay. nidongo nang'o nichopo nang'o Okay, an koro an e last born, an e wuoyi machogo e odwa, Mm, e gweng'wa Andoworo, dalawa ka jaduong' Paul Sigunga, ma Mhm. mondo iluongo ni Mary Goreti, mhm, nosetho. yes Nyasaye oket chunye kama kama okwe. okwe. Koro ka nonyuola, mamwa ne nyisaga ni an ng'at ma no- nahero music molo lendo. Mhm, nahero thum molo lendo mhm, naja tuke moko mineno nyithindo tugo ni tuk mama gi baba tikia tuk pondo gang'o mm, mm, koro an ne an ga thum mhm. ing'e ni tu- e ot dong nitie ga thum Yes. miyawo ni eh, to Mhm. goyo, tik bamba tigla tigla yimbe gi kaina Ehe. koro an ne an ga thum idiya kama tiketo iketo kagi muket thum bas aseketo awilo logomba Mhm. aseketo uma basement koro nahero music sana sana sana Mhm. sana Mhm. Ah, mano konyuola Mhm. koro mama wasa mondo nyathini ohero gik madhi gi entertainment thum thum ohero miyo ji samoro be ot kama koneno kaneno ka ji oboye kaka mata amiyo ji nyiero Mhm. iwinjo Mhm. koro kamano e kaka nachake Mhm. Aya, adhi anduro primary school Mhm. anduro primary school ni e gweng'wa an an wuod gweng' jagweng Jagwe. kabisa Mhm. koro asoma nduro primary school nyaka klas aboro Mhm. katieko adhi e skul miluongo ni ambrose ade adongo Mhm. secondary school Mhm. en bed mana machiegni kod gweng'wa kanyo Mhm. koro en a distance manyalo wuotho taduogo awuotho taduogo koro ambrose ade adongo bende en day school to en mixed Mhm. bende adhiye taduogo adhi taduogo Yes. kanyo be achako adonjo e, e music club giki koro thothne life mara ne en e thum Yes. oh, kata mana e lendo Mhm. Ne en Yani jathum ne en sana. jathum. yes Mhm. nahero music kabisa ahinya ahinya ohangla Yes. nahero winjo kijana miluongo ni ouma besme the late Mhm. in fact kata kane en e school top na ma school nondiki ni waka waka Ndalo- Hey, ngamo ng'e ndalo- basement. ndalo waka waka Eh. nyako bura basement ne en waka waka nyakubura gini Mhm. bibi na bwana gini koro ne an waka waka Yes. ahero gika inago Mhm. te klaswa ne wan e klas to e gweng' ing'e ne wan somo wasomo e gweng' wan yawuot gweng' to wasomo e gweng' to en day school to en mix school Mhm. nitie jok moko ma gin wigi niga malo kabisa koro wan wiwa ne ni malo sana Mm. kanyo be ma nickname be ne bire Mhm. nitie jok ma nwaluongo ni askari Mhm. kijana moro nwaluongo ni askari Mhm. nyaka sani en soja Mhm. kijana moro nwaluongo ni pasta en pasta kuwuor kar prophet owuor Mhm. an ne giluonga ni jakamolo ing'e jakamolo Mm. jakamolo Oguyo. oguyo oguyo jakamolo Mm. koro ne giluonga felix jakamolo Mm. jakamolo jakamolo taneno na ka gimoro biro na bira kalendo lendo biro na kalendo to be nolal To in e ang'eny ang'eny e school. thum ka eh Mhm. ang'eny mane thum ka gige scout gige entertainment ang'o mane miyo in noyier mana mi nying mar jakamol ne giero luonga ni jakamolo yes ka gineno kaka nahero miyo gi mor Mhm. to kindego be ji nohero wi- winjo radio ramogi Mhm. radio ramogi ne miyo ji mor sana ahinya ahinya jakamoli miyo program ne Yes. miyoga ji entertainment maber Yes. kasto be en be nyinge en felix jakamolo Oguyo, yes. yes. koro gineno ni, "Ah, bwana ni waluonge ni felix jakamolo Mm. koro niluonga ni jakamolo Mhm. jakamolo jakamolo kamano kamano Mhm. kama tieko form four koro yawuoyi ng'ato ka ng'ato osetieko form four ng'ama okalo kalo ng'ama o- orem bende orem ng'at Yes. mochopo diere be ochopo diere Yes. adhi nairobi Mhm, nitie sister na mane tiyo nairobi iluongo ni roslin otiko mhm, koro kachopo e ot to nyaminwa ni ema norwaka e lendo an kata lendo gi ne onge wiya mhm. nahero ahera kaka jolendo timo lendo but nokagomb ni chieng' moro abed ang'o Ibed jalendo jalendo. nadwa nabed policeman nikech naneno ka an wuoyi marabora to e skul be ne an ja scout iwinjo anyalo pangora maber attention bundete bundete bautan aneno ka komanda automatic tree Koro awacho ni bas an te donjo e polis atemo ringe polis atemo ringe polis otamore koro adhi nairobi Mhm. to sister na wiye riek en ga nyako ma sharp sana Yes. akabe ga kaka nyathiwa ma sharp kabisa yes koro ka wabet e ot kama waneno tv Mhm, waneno lari madogo gini winjo mhm, waneno jeff koinagi gini tv to wachana oti oluonga ni iluonga ni otis mhm, mhm. Oluonga ni oti nyathiwa in dakibed dakibede ni chieng' moro anabede ot kama nanenie tv ipani gini nyalo tami chung' achung'a kacha tiwacho ni eh, machiegni kama kama kama kama tisomo news ni nyalo tami koro sister nachako miyo interest moro chako donjo anya donjo e media Mhm. Aha. Kara anya temo media ni to namiyega respect Mm. aluore sana Mm. taneno ka level ma entiere be gi hard work mosetimo samoro e family maro agombo neno bachieng' mar chop kama entiere Yes. koro nyisa kamano wacho ni anyala nyala emani pok nobiro ga e pacha but katem kadhi e skul Yes. tanyalo bedo jalendo kata anyalo bende apia e tv nan bende koro anka news Yes. kasto jaode ma ma be ora Mhm. ema koro chieng' moro oluonga to nyisa ni Otis, adwa miyi gik moko ariyo, adwa ni iyier achiel. Ah, aseneno course mar lendoni ma nyamin odwa ni itimni. Mm. Ka as- ah, puonji kata ka chuloni school fee matieko, nyalo nyiewo gari mar Probox. Atimni nadi? Amiyi gari mar Probox Mhm. koso ateri e college? Ay, wacha njogi osema na kao kang dwa tera na dhi ali- alendo to e life masani ka ng'ato penji kamano nyalo yiero mane Gari. inyalo wacho ni nyiewo gari nikech samoro inyalo somo to bang'e goro tich onge wuora Yeah. onyisa nadwa nyiewo ni probox kata teri e college Mhm. yier achiel dwoko notama Mm. adhi anyiso sister na ni rosi rosen ng'e ni baba dadi dwa tera dwa- o- o- onyisa options ariyo ni onyiewna gari koso otera e college to penja ni idwaro mane Zen chunya siga bedo gi gari ka ka- ka- chunya siga umbo bedo gi gari ka bedo gi gari bwana madhi e junction ma bondo siaya bwana Eh, aneno ka ka ching en geche maringo gin mana gine ne wish iwinjo probox eh. to jokan ga gi pesa Mm. gin kochopo godhiambo to gidhi ga e club gidhi bamba gidak maber nodhaw koda thoroughly onyisa ni kiny dhi mad college chaka yudi ka kiwacho weche mag mag probox side mane kaka nadhi e college Mm. matieko college katieko ah, temo hasal hasal mathin Mhm. ah, nairobi kacha Mhm. kasto aduogo siaya Yes. koro kachopo siaya to radio station mar dholuo biro siaya Mhm. for the first time siaya nobedo gi radio station Mhm. iluongo ni radio pacho Yes. Koro redio pacho kobiro to yudo ka sechego a hustle na auso yedhe ana pharma- eh, pharmacy Mhm. eh, daktari Mhm. wiya bara panadol daktari awinjo ka fuol amoxin daktari an gi nyach mak mak tokla iwinjo Kwani ni daktari eh an koro? daktari Mhm. iwinjo nathietho koro nikech brother na moro en a pharmacist to ne en gi pharmacy siaya Mhm. koro wacho ni nyathini kar mondo obed dala miyo mama stress wakele otiga e pharmacy kaka ipuonja gamo yath gam panadol iwinjo achako kaka ga- jagam jagam jagam ochopo sama koro anyalo thiedho ng'ato Mm, kaka sani Ibiro anil- tipimo awinjo ka kora moramo Eh, abro inyame nyisi- yath e kori rami samoro nyalo bedo ni koyo donjo e kori iwinjo Ehe. koro athiedho pneumonia gini iwinjo ami yath tichango koro kanye mawinjo ni radio pacho biro Kogo music mang'eny, tami ji kogo music mang'eny. Nikech oyudo kase manyo radio stations Nairobi ma ae rach. Abiro Kisumu ka amanyo Victoria gini donjo ne tek. do kamano. Seche go in gi certificate.
Certificate an go. Mhm. Asetieko college. Mhm. Masechwado wani ya Nairobi kamenyo onge. Onge. kura duogo siaya ema koro ka ne pharmacy kama to radio ni biro ni radio pacho adhi taduong'o an iluonga ni felix eh ni an jalendo Eh, iselendo kaka an.
mabe ipenjo kamoro Eh, amora. mano itipenjo kamoro amora nikech ng'ato ok nyal Yes. ndiki gima ok inyal Yes. tachiwo certificate sa wachona kamoro to pok alendo but asesome an gi interest en gima anyalo timo Yes. to nyisa ni "Ah, sani to koro ok wakaw jolendo wakawo mana jo internship kata jo Mm, attachment attachment, yes. tichulo 7000 500 for 3 months kiber Mhm. to wabiro dong' kodi to ka ok iber to 3 months korumo Idhi. imany kama chielo ichulo 7500 Mhm, students ma sani chulo 5000 to giywak an achulo 7500 mhm. Koro pesa awuok be e onge pharmacy, anyiso brother nani bwana ayudo kamoro ka Yes. anyalo practice ga to nichuli ni ok chula eti mondo ang'o nane machulo titiyo sa adi atiyo sa ah, ginyisa ni ginyalo panga chak tich sa abiriyo nyaka sa aboro atimo show miluongo ni pacho mix mar vijana vijana youths to to nyisa ni okay sawa we wami wachuli ni Koro ibiro gabiro e pharmacist okinyi, itiyo nyaka kochopo saa abiriyo tiwuok idhi kanye, idhi e radio pacho ti practice, kanye ema nachako gugura. Mhm. Koro kanye ema nineno picha Radio na moro pachono ne duong' ndi. koro gie sechego to noduong' nikech siaya pok nobedo gi redio moro amora Mhm. ne wawinjo mana ma nairobi eh, gi ma kisumo koni Mhm. radio station pok nodonjo sia kata pok ng'ato pok nobejo sia ne gombo kago mano eh kwane e gig miluongo ni radio station koro radio pacho biro Mhm, koro wan mana wachako kanyo mhm. Ah, an kadonjo kama to dhoga chwadore tago program ta an wuoyi mochiek awuok e skul ka tegno to gini be koro nosedonjo e remo koro awinjo ka lendo ni Yes. odonjo e remba kabisa Yes. adonjo adonja ni two days ah, bwana mane ni kacho Ma- ma- ma higa mane?
mano 2013 Mhm. mano 2013 Mm. koro gini nie remo gini nie remo to ajojo wacho ni "Ah, bwana ni ok en student bwana ngani waket e tich ema ni koro tich to keti to onge chu Ok chudo in emi chudo 7500 yen radio bende chulo ji ka nitie advertisement Yes. koro ka onge advertisement kaka chuli onge Mm. e koro wan watiye tiya kamano to gima ne konya ni koro atiye pharmacy tatiye redio atiye Mm, pharmacy daktari kochopo to saa yupe abiriyo santa. eh, koro an gi salary ma ma ka Daktari. pharmacy oya eh nyaka lach ni miwa saa abiriyo Aha. Eh, koro an sure ni ayudo a- a- atiyo kocha koni koro kada tiyo nono to but koro aka- agamo gimiluongo ni Eh, experience balance. koro kanye mana chake Mhm. achwade achwade achwade kanyo Ah, kara radio ni ne radio matiyo to onge license bwana Mm. le radio tiyo to onge license Mhm.
To ere kaka uto- ere kaka ne giyudo frequency? jogi oyudo frequency Mhm. kara bwana mane oket kani wuon radio ng'en pod nodwa noket mana thum on air ka pod o- o- otimo ang'o oprocess nikech ing'e ni komiyi frequency Mm. tidwaro ni radio chak ywak Yes. ok dwa ni radio no bedo Kik off. ling', eh. koro ywak as you continue gi filo forms mamoko ma communication authority gi weche mamoko go eko licenses go koro bwana nishughulika na license to do itiyo US, USA koro en oseringo dhi US eh? oseringo dhi US to we bwana moro ni odit ne radio station ne kathum ywaka ywaka as he processes pod orito papers moko mabiro owuok uh, authority kocha bwana ni be kabiro to kara kara 7500 be nok chopi ni jatelo cha jatelo cha en ong'e rete go thum pok ondik ng'ato wan osekawo pesa kuomwa oseketwa watiyo seche go be koka eh, jo communication Communication. authority ochako wuotho gimanyo radio stations matiyo kaonge license an akia gigi abede studio e reception Mm. gimoro sa biro kama arito ni ng'at ma somo news otiek news mondo adonje Donje program program. tapo mana ka ji odonje iye ka dabal ra mana around 2015 gi polise gi polise Mhm.
to ne ah ere wuon radio ni ah wuon radio to onge en ga USA no ah, to ng'ano mochung nu ka ni ah maneja wa to dak Kisumo pok obiro ka no ah, eh, kara gima mondo watim uh, radio ni tiyo to onge license Mm. koro wadwa lore wakaw transmitter water ka police mondo kobiro to odhi okaw gigere mondo explain why radio Radio operate tiyo. without a license Yes. Machine no ke sawa jatelo mano onge wach an ang' atim ang'o to un police to un jotelo onge communication authority gituro dhoot nikech dhoot nogo kiful to bana chama ni kifungu ikaw transmitter kasto ginyiso ni un koro un mon ka in in nga Ne an iluonga ni Felix Onyabor. Ah, in ema ichwado ka thum malich kama kaka ni. Hey, That's good. To in an iluonga ngane ngane sawa. Koro un ubro konyowa. Wadhi adhiya kodu to undiko statement kasto ua. Nikech radio ok en maru. Omera wach statement no. Ka polis oluongi.
sechego hiyo Nyaka iluw chik lakini radio nikech chik owacho. Bwana nwachopo nwandiko statement ma wadonjo e sel. ne Mhm. radio Mhm, ma bende in ok chulie ok chuli in mane isechulo pesa kidonjo omaki mondo iwuog kanyo 10000 chaka dok brother na achiel achiel kendo chako chulo na 10000 ogola kes noyware radio sechego tich orumo tich orumo in gi kes kamano kamano ma kes norumo wachak waduogo nikech koro to court no order ni koro miwa papers and everything radio no ber en community radio station en the first radio station in Siaya koro ok nyal sime koro waduogo wago wago program wachwado program wachwado program kanyo endo achwado mix na not achwado top 10 ohangla top 10 ohangla be koro ni juoko uma basement cha koro donjo kuoma Odonje waka Koro en waka. ohangla ma waka waka to chwade tibi ma piny yiengni yiengni Ehe. Ema koro chake Dala FM to apo ka Nyasaye okonya oluonga abiro e Dala FM. Higa mane?
Dala FM abiro 2017 December kama. Koro Mm. anyalo wacho ni koro 2018 no, Mm. ema koro watinye ma serious. Nyiso ni chwado kocha higni ang'wen. Eh, koro chwade higni ang'wen Mhm. kasto adonjo Dala FM. Dala FM kabiro to keta drive to To Dala Koro- FM ni Kisumu ne in Siaya. yes Nobet Nancy nade? aya.
Ogona simu. Aha. Eh, koro nitie kijana mane o apply Ne- dala fm ne poch ne gi poch presenters koro nitie achiel kuom presenters iluongo ni fred owino mane watiyo godo kocha obedo pocht to nyise ni to in nade jatelo ni an maber in fred owino ni ah wagombo ni mondo ibi wati kodi ah, ibi e interview eh ni mondo ibi e interview wane ka wanyalo tiyo kodi kanye ah, dala fm kisumu ni sawa sawa biro jatelo kiny sadi ni kiny wamondo nikech wan sia wanyal- anyalo mondo to nyise to be nitie kijana moro mabeber eh? minyalo siemo iwinjo minyalo birogo nikech pod wamanyo ji Yes. koro be nitie kijana moro maber ma kata in in wuon ineno ni ber i- i- inyalo birogo mondo en be otem ane ape ni en iluonge na Felix Onyabro mi ane nambane tayudo sim Nicholas Omondi Wematin hey! nigalo eh, ah, nicolas omoni wati nicolas omoni wacha jatelo ni adwa ni mondo kiny ibi tema ne interview eh, dala fm kisumu koni endi saa ariyo kanyalo yudi kisumu ose jatelo mano dhi yuda Ni sawa, okideki sawa Aha. awacho ni sawa koro chieng'no aringe studio very fast natimo news be ing'e timo program kitimo nyaka news Mhm. to akawo clips ga moko achiel ariyo moko mane ing'eni as you do program e radio i record Mm. akawo moro kanyo to asoyo e simu eh? adok e ot to akwa suit akwa osiepna moro suit mbasna malich eh. akwa e suit ayicha ni baba koro ma oluonga oluonga kisumu adhi temo hapa konya gi suit ayudo bwana cha bende mbasna sa suit to roma maratego ikwa su akwa suit idhi e interview Eh, Mhm, adhi e interview ng'en seche go yudo kasekendo an gi madam mhm. madam be nitie to en gi nyathi matin ariye na asol ga kanya to ade thomas ni ta se bukra se kendo sabe ko ne bwana yiri pa yoga uchiel mo gi kendo ga
Mara mana ke kajo kwa ni mimi kwa na mwe chaka. Tajana no mara mara ba TV mana kae ni chen war mane ukinge yo kae dalo mani mundu mi modh pi mana da kama tin kama winyori to nyeri no keno nade. Give us plus tiyo tich no no erokomana nyaka wachika wacho tudre.
kamae. Seche miwuotho e piny basi umore- oimore jojina kamoro amora ma iluongo ni atone mamba kod tume nendo ma lamo mara kelwa kae dakika osekalo apar kod adek nyamira mang' sari nyaka ludo badala fe marwa kini machiegni e chenro mar but pacho kochakore sani nyaka angoro mkwanyo sa auchiel nyinga felix wuod nyaboro jawinjina chenro mapek ahinya kowuok sani tume mamit makelo mor kama intiere kod familia mari kenya kod anyuola mari nendo Sud machiegni med volume matin kasto nyis jirani ochako winj nyis jirani ni chenro maduong' mar Buth Pacho osechakore gi election dero gi eki. Karibu karibu karibu tena sana. Tibim!
Yes, ne janeno marwa mar Rimbwa TV pod wana gi Felix Onyoporo ma bende inyalo neno pichni moko ka intiere pacho kanyo endo. Nitie pichni ne moko kanyo endo inyalo nene wang' skrini kanyo. Mana kamano, iwacho ni koro ogoni sime, Yes. ikori idwa dhi e dala. Yes, adwa dhi

e town eh? Mm, koro ni E township, adala.
wan e township ward koro aa dala gi ndiga Mm. Eh, to dong jaber obiro nyiewo yath e pharmacy Eh, Jaber- Yaani, ni ni ni awinjo rem ah, ang'o matime ni awinjo ka karama to kia karama to kia ng'uto rango matimore Mm. en, en a long story koro Mhm. daktari kiyie Mhm. to miya mana ya Yath. yedhe manyalo konya Yes. adhi athiedhra godo Ma nyathini to ber bwana Daktari, daktari obol gi patient. nikachoko tir Aha. wapenjo wendo nyinge titi luongi ni yani luonga ni kwinta Ah, Mhm. kwinta ni ni to ang'o matimi pina ni an awinjo kama tabi ndan gi alsas to aonge alsas koro abiro miyi diclomol sr bd for five days mani en daktari ndiko Ehe. lich ma lich ga koro nikech madam bebe Eh, Eh, koro ing'e ni en gi ipedo short- eh. en gi short hair, ahero nyiri man gi short hair bende Mhm. olielo wiyi Ehe. wiye kama nyathi black beauty toto si toto i. nyathi ber to walemo bende en chieng' sande Mhm. ting'o muma kama koro ah, athiedhe andiko ne that's diclofenac amiye gi amoxil koro ing'e Yes. namiye antibiotic and uh, a pain killer for the bones Ile daktari thiedho Iliche. athiedho ga jatuo lakini Mhm. ndiye kaka jatuo tuo koro anyiso jatuo niya kawuono sande Mm. duog mande mondo inyisa ni

Nawinjo ka be- pain cha to nodok chien nikech namiya strong pain killer. Mambe mane mor daktari. Emane muda. Ah, wow.
Ma nice nice. Koro iwinjo kitegno da. Okine kata ka kawuono to an active. to bwana moro bukre to kalo kama bwana moko ma uso ga gik moko machalo gige eh, Ring, sitadi, earrings, eh, rings, stadi earrings. urembo. Gibiro gi moro machalo buk kama to giyelo. Mm. To giwacho ni "Ii,

mane ko kaka nayudo madam Mhm. koro simo donjo nabiro kisumu Yes. koro bwana nionyisa ni bwana ni nick gocho ne kinya bed sa sa- sa ariyo wang'e dwaro interview Mhm. dala fm Yes. mane kaka na kwayo suit nikech naonge suit Mhm. eh, ta- ta- kawo bag na gi certificates ka original nikech ne en late Mhm. koro ok na photocopy gimoro anabira bira kodgi kamano Mhm. to hawi maber nokawa e dala fm Yes. machako timo drive kanyo nyaka sani anana dala fm Mhm. be nok okalo kata mana two years kapok omi award Mhm. as the best uh, presenter of the year Mm. E dala Idonjo idonjo dala FM koro awach ni 2018 ema koro 2018. eh, ema nikech koro adonjo chako 2017 serious. december kama endi koro 2018 koro wa- wamuke muka ma Koro serious. program opangi. Yes.
Ichwada chwada iye kanyo. Chap, chap, Alafu kaseka idonjo be mabaya. kuma koro ichulie. adong dala fm koro salary salary salary watedo Osebedo nade kodi e wuoth mar Dala FM kae bende isetemo bende media mamoko kopogore gi kama intie. um, onge media machielo Kan- kaka nabiro e dala fm pod antie nyaka sani Mhm. mak mana ni koro nayudo opportunity tiyo e Lolwe TV, Mhm. e TV mar Joluo bende. Mhm. Ma- Mano mabe ing'e ni TV mapek ahinya. Mapek ahinya. Hey, koro kanyo ema natiye, nomiya programs moko ariyo kanyo. Mhm. Natimo mar jodongo niluongo ni Abila Mhm. to kod moro ni mm, uh, Alap Oganda. Mhm. Koro nadhi e streets to agolo topic of discussion kaka sani. Mhm. dapenjo jopiny ni to mogo duok beche piny uparo nade en siasa Mhm. koso en aena ni koro sirikal oparowa to koso wang'weyo sirikal maber mbele ka Iyudo gika chalo kama koro namuke kamano to koro wagoya ga lap oganda wago story wago story wago story kamano endo. Mhm. koro ibete wang' jowi mar tv koni to Yes, intiere tane radio bende. Mhm. Koro an gi chances ariyo an e radio tane tv an e radio tane tv Mhm. koro nawinjo ka gima dream mara ochopo bana Be ma e gima at least igocho ne nyaminu cha inyise ni koro dong sani neno Eh, sisi, eh, ken kendo mor kodo sana ma koneno e tv to sema ko video seoro ne kowinjo e radio eh, en gi dala ne mbita kama Mhm. to osewinjo very fast to sema ko audio to sesa nyathiwa awinji per na mali awinjo ka an sawa kabisa Yes. Ah. agolo family na abiro godo Kisumu. Yes. Koro watemo mana ka mos mos. Mm. Mm. To wuodh mar media kaendi Yes. kisome mos Mhm. kech aneno ka in e media to bende thum koni be ihero. Yes. Eh, Thum koni endi nitie to media ka be nitie. Okay, osebedo kodi nade? Okay, um, media Mm. uh, sama ilendo Mhm. wan kama watiye wamiyo entertainment percentage mang'eny Mhm. out of 100% wamiyo entertainment 85% Mhm. manyiso ni dong' mana gi 15% Mhm. kende 15 ni 5 for advertisement 10 ni interact kod fans magi Yes. koro kae ma jatendwa bende oneno ka koro kago program to eh, e awa achiel ibo yudo kago rumba ago benga ago angle dik kijana ni Mhm. obet nade e Mhm. program mara kigo kwand music magoyo Mhm. tiyudo ka ohangla ng'eny malo benga gi rumba Mhm. kaeto ayudo ka fans bende ohero ohangla sana Mhm. gichako dileta gi ohangla Mhm. koro winjo ka music mar ohangla niendi dhi koda maber kod lendo Mm. bas acha omiya program mar ohangla Mhm. koro agaga piwa ohangla show on sunday saa achiel nyaka saa auchiel en aena ohangla mapiwa Otieno. otieno Mhm. ema koro kelo top 10 to achako bedo osiep gi johangla nikech johangla be kowinjo kigo top 10 to go- odwa ni in bende obed included e top 10 Yes. Ah, timo promotion bende iwinjo ka wacho ni ah, mano dongo swag ogo thum mamit kama kama kama here uru dhu miel thum kama ogoche mano dhisto to mano kamano kamano Mhm. kora atimo promotion be ni Mm. johangla Mm. ok ni koro wer taonge Mhm. but ahero support Yes. jo mawer. You're supporting. yes To koro nitiere- maneno relationship makela gi jo music nitiere pogruok mar sani ohangla ma sani gi ohangla machon yes inya paro ni ndalo waka waka irina eri obe opogore gi sani Mama, eh. ma, ma ng'ato dwa wero kaka koro ema jalamo Yes. yudo ka en ohangla moro ma dhi mos Yes. I- i- we- i- ine- inene nade modern masani gi modern machon cha Mm. ochalo nade e industry ka Ah. be sani wende masani gi gin gi message koso bora tu ni ng'ato hit
okay uh, nitie jok ma wero thum man gi message nitie Yes. ng'at ma wero thum ma onge message but gima duong' ma johangla gi manyo sani en Mhm. hit Mhm, ni mondo an bende ahit ane mhm, ki compare kod joma chon joma chon ka ne go story samoro kelo puonj moro kanyo Mm. ok awach ni jowa masani to ok kel puonj but lakini nitie kaka joma chon Yeah. nogo kata mbaka kaka noromo gi nyako yes ne ginyago ni story moro miwach ni eh bana mano toni nyadundo bwana Eh, kata mano thagruok sogo gi nyoyo kata mano mano ng'ane ne thagore kako chamo kuon gi nyoyo kako chamo kuon gi Eh, nyoyo eh. yes iwinjo ka ojo- ogolo nyudo dini Mm. koro dho- dho opogore but uh, ohangla en aena ohangla Mhm. nikech eh, nitie piano nitie bundu nitie ajawa iwinjo es- chon cha ing'e ni otieno aloka gini gin ne gigo bul ma bul Mm. weri gi jowagi jowagi sani koro bul ikete aketa ni to represent wangla Mm. bunde moko kanyo ma ochwo osudore osudore mar poto poto kama Mm, mm. koro ng'ato koga ni Mm. ing'e ni otieno aloka king'iyo thumbege tibiro neno ka nopango bul ma bul Mhm. drum set ni noongego en ne en gi bul bul nyaluo lo bul miko dhiang ineno kaka ramsa teko ka mhm. koro tiera loka to ne pango bul ma mano base mm. ma bul ma kigo to gon ko dum winjo mhm. ma kigo iwinjo kigo bul drum set ne onge mhm. koro neno angla neno angla sani koro inyalo kete modern ma piano nitiere drum set nitie bulta iketa keta ni koro en igoye Mm. ng'ato goye ga goya ka bat mabe onge training Ok moro ma ng'ato owinjre. timo long'o Eh, koro macha to ni iwinjo ka bul Mhm, bul ywak ma yani mitne cha mhm, mar ohangla traditional ohangla mhm. to koro sani onge wan koro sani wa- jogi go modern ohangla Mhm. sani koro en modern ema kenya sani Mhm. chon cha to ne koro igo ema nyaka mipamo kama cha Mhm. koro mipamo kama cha ema ne waluongo e gweng'wa alego ni ohangla en ilose gi pien ng'ech Mhm. mipango en ipame iwinjo Mhm. sani jogi ok goma Mhm. gin sani koro gigo drum set gi bunde moko mathin kanyo gajawa gi giwer kamanendo Mhm. koro difference to nitie maduong' ma sani modern macha traditional macha ne mit e kindene ma be sani e kindene Ah, mit wuora. ma be mit e kindene. ichwade baba Ah?
ichwade Ichwade. Ayo, wuoyi gi ichwade Mm, kasto jogi medo kete koro bedo modern kabisa mm, neno ka ah, e inda sani koro go kulabo nyaka gi bahati gi niwinjo Mhm. koro medo bedo modern zaidi yes. neno ka fedija kadongo gi gigo kolabo gi nyaka jok mabero bongo iwinjo Mhm. jok mabero kiswahili jo yaye yaye gini Mhm. ikelo gi keto gi Kamoro kanyakla achiel. koro thum bedo modernized kabisa kabisa tiende ni pinye masani odhi mochiewo nikech kata video masani yani video Yes. machon king'iyo to iboyudo ka video mar ohangla machon nitweyoga Eh, Nene ya- owalo owalo Eh. lakini video masani ng'ato ni hotel to ka en hotel tuech omae. motimore marach Okay, aha. Eh. Eh, mano Koro pogruok difference nitie maduong' ahinya Mhm. sani gik moko obedo modern Mhm, nyaka wadhi mana gi modern kama nikech kama ne kaka piny ringo mhm. yes Okay.
mm. but gima duong' en ajawa ajawa to the world kamano Okay. Mm. to kendo en niya Mhm. sorry Mm. nying mar mar kaka koro fredi je- nani iluongo ni felix onyaboro pesa otas yes nying mar pesa otas en nying maduong' saidi Eh, akia ni gisefwenye en nying mowinjore en piny nying, ngima en nying, Hmm? en nying, en nying. Opek- nying ni Opek. nochakore gi kanye Ah, an niluonga ni Felix Wuod Nyaboro Mhm. mano nying mana aluongora godo Mm. kaeto nitie jathum machielo Mhm. miluongo ni Octopizo Mm. ji confuse kode but eh, samoro awachoga ni nyinga iluonga ni Felix Wuod Nyaboro kama ji nitie Mhm. to ng'ato wacho ni ah in ema niweyo Wuod Nyaboro Wuod Nyaboro Wuod Nyaboro Mhm. lande dong kiang'ono japesa ma wange lande gi bwana Octopizo Yes. ji confuse Wuod Nyaboro gi Mhm. Octopizo Octopizo opogre koda Mm. koro tropizo ne luongore ni japesa ma wang'e lando Mhm. pesa otas niga kapo ni isewinjo Yes, thum ok tropizo yes. nikech opropiso bende pesa otas Eh, en imbe pesa otas. inugo pesa otas imbe inugo koro nyaboro ok tropizo Mhm. en wuod nyaboro yes Yes. mama gi en nyaboro Mhm. an bende an felix wuod nyaboro Mm. to ng'at mokwalo nying nyawadgi to onge nikech mama gi nyaboro to mama nyaboro an ema nachako nying moro Felix Oniebo nikech Mhm. ki- kinde mane pod asomo to bizo gini pok nochako kata wer ahinya Mhm. Eh, to nachako kapod an an e high school kuno. ok awach ni walaro nying but jok ma confuse mondo obed clear to bizo ni wuod Eh, nyaboro an an ipogorego. wuod nyaboro Mhm. but wapogore Mhm. koro kar ka- kama nowacho ni peso tas niga koro ineno o- wonyaboro wonyaboro mar oktopizo cha Mhm. ema nomention e peso tas Mhm. kaeto siepa ma abeni jachiga Mhm. obiro wer Mhm. thumbe mar kazinda ang'ang'a Mhm. koro e thumbe mar kazinda ne mokete pesa otas ahinya Mhm. felix wuod nyaboro pesa otas koro ing'e na beni ema koro kelo nyingi ni bedo brand koro Mhm. en ema okelo ne brand mamit Mhm. kom nowe dakika apar kama felix wuod nyaboro pesa otas kom nomo kama felix wuod nyaboro pesa otas koro pesa otas donje Mhm. ambe koro accept nikech ing'e ni ka

ne kane iwuoyo ni nikech ubedo kode osiep kabisa Mm. nikech eh, rembo tv no cover Yeah, yeah. nino Yeah. to no kata kaka ni interact kaka ni un osiep Mm. eh, ma in Yeah. en eh, eh, f- nini eh, ndogo jara Ndogo, yeah. kod eh, fredi jakado Yeah, sure. un kod gi osiep machiegni kabisa Kabisa. Mm. oh osiepu kode bedo nade kata nochakore nade mochakore Ah, koro ndoko jara nowero thum moro ni iber gi sura Mhm. to timbe nie machwanya yes koro kindego an akia ndogo jara mhm. to be mano yudo kapod alendo siaya mhm. but ago ohangla top 10 mhm. ma ji winjo online nikech radio ne dhi online koro akia kaka ndogo no jara ndogo jara nowinjo nitie bwana moro ni felix wunyaboro ma jalendo mago top 10 Mm-hmm. to kuwiro thumbene mar iber gi sura ma to timbeni ema ichwanyaga to mm-hmm. keto kiwinjo thumno tiwinjo ka felix onyaburo chog mang'eny mang'eny mang'eny zaidi to ng'ani kia pok onena Mm. an be pok anene Kik iwuondwa.
ok awuondo seche moko pok aneno ndogo jara gi wang' Kik iwuondwa. to en osegabedo iber gi sura Mhm. kendo agoye top 10 kacha kendo josia ohero iber gi sura e to timbe ni chwanya zaidi kura biro kisumu mabiro dala fm to mana mondo tuda gi fredi jakadongo fredi jakadongo ne go thom size x Mhm. kamoro ni size x kawosh eh? Mhm. koro kijana moro luongo ni fredi makonyango ne en gosiepna Mhm. koro nyisa ni ba wadwa miele jo angla moro ka Mm. awinji kaka igo ng'le shoka adwa natudi gi osiepna moro ni uh, fredi jakadongo Mhm. koro jakadongo ni magona ah mae felix wonyaboro fredi ne kia si- serious Mhm. okia kia kabisa ni ma wonyaboro ni mosiep ndogo jaran tension ba ndogo no be pok anene agombo ga gomba nanene to choga maber owera maber iber gi sura agombo ni mondo anene to nyisani be bedo gi wasi wasi Dhogo biro biro ka machiegni ibiro nene. Koro chieng' Friday wadhi miel kendo wa- wamiel ajawa. Mhm. Gotieno asewuok e tich koro wane size X wamiel ajawa. Mhm. Tawinjo ka jakadongo owere stage kata to wacho ni ndogo jara bise neno wuo nyaboro.

Mhm. Muji sana bwana. Kaka utimo kamano to dogo kaka nobiro to bet abet e puta kama sana. Ba. Mm. Do- Dogi yene neko kadwa. No Eh, stama. eh, eh, na en ga ng'ama To- to- to- stama. to- To ba maige in. Kaka dogo ne wuoyo. Eh. To to ba ma- maige in. Eh, As- Asasine ka gombo muda romga kodi omera To awinji gi To- to- awinji.
to awinji gi awinji to ba imako piny mafwanda Eh. I- ing'e ni in ga oji koro ng'ama ng'awa kamano e kaka wachako ng'iyo gi ndogo Mm. fredi jaka dongo emointroduce kuom ndogo Mhm. size x bas koro ndogo karambele ne gomba to an bagombo ni warom Mhm. osiepo tuere Mhm. koro ne wan osiep serious Mhm. ma too much Ah, ya, bana ok ne ok nal yueyo ka hapo kwa Roma. Kokalo wik achiel. ah, Dogo koro wacho ni oyo bwana. Mm. ma ubet abeta kode Koro wabet abeta machiegni. ma dogo bet Kabisa Mm. mo chako biro Kisumu kama chako lal kendo dhi Nairobi chako duogo. Mm. Eh, ka ni seba chaki ka ka ema jogi biro ng'eye. Gol Mm. thum ka go thum. Mm. Ema koro koro ne wana wana osiepni koro wanyalo wuotho kode seche te wawuotho kode seche te eh, ma sama nawe mathin ma nowang'o iye en sama koro naromo gi naromo gi odongo swag Mm. to odongo swag kaka romo kode odongo be kane gombo ni mondo ro- obed osiepna nikech obed owinjo programs ga to owinjo ni bwana ni kogo thum ng'ato Mm. kocha omo ni promote ng'ato Mm. nowinjo kindego kaka na promote ah, jaka dongo gini inda gini jaka Mm. dala gini Mm. to oneno ka nitie effect mabiro ji hero thumbe gi Yes. to kamano kamano jogo hit Yes. koro odongo be omanya to komanya to naneno ka odongo oketo sinani e tich ahinya notiyo matek notiyo ribayala Mhm. to ndogo jala be tiyo Mhm. Ndo- ndogo ne nigi days ge to dongo en onge dei moyweye Mhm. Eh, en otiyo pile en pir nyurune oko En pile. otiyo sa te. otiyo mande to mande Mm. Kendo kaka noromo koda to biro ah, koso ma koro asewuok e ndogo koro ni odongo Mm. koro kane matin ma atemo promote uh, odongo matin Mm. tawe ndogo matin bang'e wachako oduogo kendo wabed osiep nyaka koro notho nikech eh, eh, nani fredi jakadong ing'e ni bende obedo osiep mdogo jaram ma kabisa kabisa gin to ne gin osiep ma manyaka manyaka gin ne gichako chon manyaka sava koro oa yes nikech en ng'ene ni mointroduce ai ndogo nyiso ni ne gin osiep Mm. gin chakre chon kapok aromo kata gi Mm. ndogo jara Mm. Mm. Ng'eno ndogo jara kata kapok otho oyudo ajali moko bende ma mbele Mm. mokwongo Mm. Eh, ok ang'e ni ma kata ang'o mane otimorene E, mago to mm, ajali tu makoga ji kamano Mm. Ah, nonyisa moro mane owuok game Mm. ma kochopo daraja bili to gidonjo e gari moro kanyo moyudo accident ma bende moro ma accident mane duong'ie ahinya Mm. en mano mane giyudo daraja mbili ka Mm. giwuok game e dala Mm. noduogo town Yes. Eh, apani ne en gi madambe moro kanyo gitimo watimo ne introduction dala koro giduogo kama Mm. to giyudo accident kanyo endo mane oting'o nyaka baunsa mar elisha torogi toto gini to kod osiepne madok cha Mm. koro kanyo ne giyudo accident though accidents to ne nohero yudo accidents matindo tindo kata mana gi pikipiki Mm. nitie pikipiki moro manamiye kmdh 742e Mm. Eh, mana an kod gi ariyo to nyisa ni bae nango miya achiel Mm. Ami, eh, koro mano be nojayudo gago accident matin matin samoro gin gi osiepene ma Fred ino mila mila tu moko mag osiepe osiepe osiepe gi okia an mariembo kawuono kia in miriembo kawuono onyisa baba ing'e ni Eh, wariemb- wariembo ga pikipiki fredi to fredi ok ket riemba bwana fredi ok oya piny morudha obe seche moko be yani mago to koro thindo thindo Yeah, mago to mago- ji mago yudo tindo tindo. Yeah. Eh, being niya isebedo ni in gi johangla gi ibet kodgi machiegni Mm. isebedo ka iwuotho kodgi Kama. to inyalo nyiso kaka ng'ato ma samoro bende en upcoming nikech eh, nitie ng'ato ma winjoga Mm. tendo thumbe ok eh, Felix winya boro ogo thumbe. Eh, Iwinjo. Mm. Ma be samoro be kelo kata mana ywaruok moro oneno ni nyiego moro kata Eh, yiede wang' moro. ng'ani yiero Inyalo jomoko. nyiso eh, inyalo nyiso ng'ato ainano nang'o nikech kaka chien ka nowachore ni Mm. Felix Wanyaboro nitiere Mm. eh, studio Mhm. ma Felix Wanyaboro go thumbe. Yes. Mm? To nitiere studio ma kata kokelo ne thum to gogo. Mm. Inyalo wacho ang'o kanyo? Ah, thum quality. Mm. Kel thum mamit. Mm. Man gi quality. mogol e studio maler Mm. to wabiro goyo ing'eni kata wan be kwago program Yes. nitie jok mosewacha wacha niya Mm. ni program mar wuo nyaburu kidwa winjo thum mamit Mhm. kata mana mar upcoming kata mana ng'at- ng'at mosehit Mm. to winj felix wuon nyaburu Mm. koro imagine ng'ato ose solo ji kata aluf achiel Mm. ni giwinj program Mm. an bas tieko gi thum ma waya ochomo nairobi to ng'at ma wer ochomo siaya Mhm. iwinjo ng'at ma go backup ochomo busia yani thum ochachni onge tudruok moro amora gik moko ok otudore Mhm. pien ochomo koni jawer osomo koni ng'ani ochomo koni gik moko ok otudore maber Mhm. koro artist madwa nogo thume Mhm. dhi e studio maber studios ber mag joluo waka Mhm. barikiwa ne ber Mhm. sauti rumba ne eh, ber kineno kanyendo jeff wanyatanga ber Utawala. utawala Mhm. but nitie studios moko Mm. ma an kikelo joko mata an anyisoga jathum ni bwana an to ma to gorena gini kata nodhi dwoko uma mar achien Exactly. radio station madhi duo- ah, matiye bende odhi dwoko chidhi wacho ni jogo tinde gaga thum ni thum okalo ka Mhm. ber kigo thum maler Mm. man gi quality maber Mm. mowere thum man gi message ma jopiny winjo maler Ang'o minyalo nyiso for example producer?
kapok Yes. atieko Mhm. for example kapok anyiso producer Mhm. odongo swag nobiro na gi album mar thumbe kia na gogo Mhm. karomo kode the first time Mm. noting'o nyaragweng' Mm. beril nyaugenya Madharau ong'iyogo. madarau pod ne onge Mhm. noting'o thumbe notia ng'ano ng'ano gini saron obonyo gini Mhm. to isane bwana adwa ni promota to miya thum Anyise ni wadhi awinj thum mondi kapok agoyo e radio Pok iketo station. yamo. Radio no ok en mara. Jok mawinjo radio be gin jok mosega fwenyo ni an agoga thum maler kendo mamit. Koro wadhi awinj kamit tabiro goyo. Taduogo anyise ni ba in kanye ni an manyata. Bi waroma ne kodi kawas to biro to anyise ni ba thumbegi gimit but studio ni ogolo thumbe maricho. neno yugi e studio no kadwa luongo nyinge aparo ni winjore yugi jok mong'eyo ng'eye anyise ni bwana dhi imany wuod fibi an naore ir producer direct ma producer no be gima miya o onge but aore ora dhi imany wuod fibi barikiwa studio golo thum maler nuo thumbegi to nyisa eh ba bwana o ni te en te en te en te ndo thumbegi go kabira anyise ni bwana invest e gini en career mari gini emibiro chamo kiny Yes. adier nowuok Odongo nodhi mogolo thumbego maler. Nyaragweng' Tahero, Beryl Nyaogenya, Ford jo Migori, Sharon Obonyo. An ang'e thumbego nyaka giwe nyawena atiye bandno. ang'eyo gi nyaka kaka nopang gi. Myself ba mapum. Na introduce Nyaragweng' two days awinjo ka jopiny kwa mana kendgi the following day onyaboro gonwa nyara gweng' tae kuome anyise ni ba iwinjo iwinjo gima ne anyisi na winjo baba ler koso ok ler ni ler anyise ni bas koro waketo beril nyaka ugenya aketo beril odongo yaye ma koro sani iluongo ni odongo yaye ni iluonge ni ford jamigori bende achako aketo omera koro thum mit thum ler to kichwa derido to kata kata jatelo wuon wuon nyisa ni bwana gona thum beril nyaogenya no mit ne yani en- fans of customer request ka kete top 10 ne number 1 iwinjo gi kainago koro artist wagi ema moko ok dwa winjo kinse ni bwana an pro studio mikelo nani ok gol ni thum maler in tiwer mamit to ok ogol ni thum mamit dhi man jeff wod nyatanga dhi man kata sauti rumba dhi man kata mana wuod fibi mondo ogol nitho malet ikelna to ng'ato koro neno niya bwana ng'ano sani ohero mana Yes. Mhm. utawala studio Mm. en thumbe ma igolo kia kure kure ema nyako go Mm. kikelo ne makama to kotim nadi Ok ogo. Ogo. koro en mana winjo wach Mm. to wabro dhi adhiya maber ang'o minyalo nyiso samoro producer Mhm. producer ma bende we- kelo wende ma ukete redio nikech Yes. maka gik madhi e yamo yes yes samoro nitie ng'ato wacho ni an thumbena ok itim ang'o minyalo advice mar mondo mi ka koro wadwa ni mondo watieki ang'o minyalo advice mar mondo mi kogolo thum to thum quality madwarore Mhm. apani an ok asomo pro- production mar thum ahinya Mhm. but gima ang'eyo ga ni producer en ng'at monego ng'e ni seche moko miyo nyaka advice Mhm. jathum obiro wer Mhm. ka jathum obiro wer for example nitie producer ma interacta go sana Mhm. en osiepna iluonge ni wanyatanga Mhm. en kibiro wer to nyisi ni baba wer Mhm. tiwer tiwer tiwer to nyisi ni apodi in gi pesa yes pok imiya lakini dhi practice to niya bwana Jeff bwana gini aseikora na rawera ne kendo oyie nyaka goni waya kata ibiro gi jawachi to winjo ka duondi pogo pogo tegno ok ipang wech- wecheni mabeyo wecheni ok oriere tir Mhm. usi niya ba ok adwa wuondi ni akaw pesani kasto kiny iduogna ne bwana thumani ok nyal go kata mana e redio thumani ok Mhm. winjre mamit Mhm. oyiego loso ni beats Mhm. moorni e simu to nyise ni koro kaw beats gi dhi e ot lorri e dho ot wuondri ni koro in e club Mhm. ma kata mana oluth kuon kama tiwer gi beats chwaye gi rene ikete e ufa to wer wer practice practice bana jathum dhi ma practice one week moduogi kendo ichak inyise ni "Ah, odong' mathin tu chak idog two days iwinjo koro imiye time mar practice to practice chieng' moduogo after two weeks en obro dhawo ni bwana ng'ani ochaji ng'ani oyiero jok ma kia ng'ano but kogol ne thum wuok maler a good example en kijana miluongo ni aton mamba kisewinjo aton, aton mamba ng'ato mapok owinjo thum ne nyamanyo aton mamba no wer mamit to aton ma onge club mowere Mhm. be onge kama ogoye thum en opidho mana nyanya usenge Mhm. but obiro to wacho ni bwana ne wero ka pombo thum nwagoye pombo ne wamor ka pombo isewinjo thumbe ge nya chief gini Mhm. eh, owero nyaka gladys wanga mheshimiwa gini Mhm. thum opango maber to onge club mogoche why en ni ore ni bwana be practice practice makes perfect mano kisungu ki practice keti ibedo ng'ama wer golo thum ma perfect Maber, kabisa maber. ka poni in gi band Mhm. were band ka poni ng'ato keti igone ga backup kama kama Mhm. kapok ochako wer practice e band neno kabisa ti gi band neno kabisa Mhm. mondo kibiro produce thum tigolo thum maler Mhm. koro producers we gola gola thum ni ng'ato biro Mhm. ni en gi siling' aluf abich omiyi igolo ne thum odhi Mhm. or ng'ani riembe Mm. kata idhi mana ne tanzania kucha bwana diamond platinums gini be chopo kata mana e studios gi kacha Mm. to producer mare nyise na pana bana wewe ni mzito lakini enda ka practice kidogo Mm. todhi to practice toduogo nyise na ah, kidogo tu Mm. e, jaribu ongeza kidogo kogolo thum mokelonwa kata igole mana e studio mane to golo maler gi thum moriere maber bana ng'ato ang'ata biro goyo redio Mm. Mm.
erokamano ahinya ka koro wadhi ka gima koro watieko Mm. nitiere kaka in ja media personnel isebet e media kabisa Yes. challenges mage minyalo nyisowa kata eh, achiedh nade minyalo wacho ni bana kae to en kama kama kama kama kaka ja media kaka ja- jalendo yes Oe,
Ng'e ni in jalendo to in promoter. Yes. Wuoth chalo nade challenges mage minyalo wacho no ani. Ah, mm, kaka e lendo to koro mana competition. To ka en gima nonyuoligo Mhm, to ibiro chwade achwada maber. Gini be en talent ba. mhm, Lendo be en talent. mhm, Mana kaka ineno samoro cameraman kata in bende. mhm. Eh, en aena talent to ka nonyuoli jalendo tin jalendo Yes. to ka nonyuoli ti chuno di gilendo Yes. ok bi donjo Onge kuma kata dheno. mana duondi tek kiwato ng'ato sim mana ol gocha manga thumbe nyaka ing'e kind jalendo Mhm. koro iyudo ka samoro thum wuok pile ka pile Yes. sama wawuoyo kodi ni samoro studio moro release thumbe adek Mhm. studios kata mana par release thumbe sani Mm. kasto jogi be nigi numbers wa artist gi gimbe gigombo ni mondo ogo thumb gi e radio Mm. ma is okay Mm. to

competition ng'eny e industry mar ohangla to ng'eny e industry wa mar lendo koni endi jok mang'eny madwaro attention mari weche ma kama Yes. wan bende gi nyinga mar Felix Wonyaburu pesa tas ndio ng'e ni an gi pesa Mana kama iketa intie. yarambe iketa e WhatsApp group Yes. Mana kama intieno. Felix Wood Nyaboro. Yes. Bedo ni Celebrity. koro in celebrity. Yes. challenge mane mineno celebrity kionge pesa Bwana, an nikech wuod Aboro- felix oja boro Bwana, ng'ere ji ong'ega ni an ng'at mariembo prado Mhm. ji ong'e ni an ng'at mariembo kata mana kata mana gin- V8 V8 bwana, Mark X, mas- an ga piko Mhm. okada Mm. peng kmdx 097s Mm. celebrity kionge pesa babu Otek babu. koro mano challenge madi Namba achiel. Aha.
nying duong lakini pesa onge Huko nono.

achiel Channel namba Mbusi achiel. Liambe. wan idwaro wa arambe Mhm. idwaro wa ng'ato dwaro ni kama ogoye thum ichope Mhm. samoro in mana gi apiko samoro in gi tiendi lilo iwinjo Mhm. wan be parwa uru jokama okeyo marach ka wase promote ma nyasaye ogolo woko ba miya kata mana show achiel Idwoke lwet.
okay for example wanyisiye ba Mm. ipani ka ido miya show achiel sani Mm. Then sani ba Mm. an the best meda miyi sani onge anyalo miyi mana show achiel Mm. panga kama idwa ni idhigo e show Mhm. dongo sogo wacho the same jakadongo wacho the same Mm. jakadala wacho the same Mm. iwinjo Mm. elito to wacho the same Ay- kata artist apar ma boys nagi kata mana upcoming to this to to wacho the same be iwinjo? kata bich oromi Eh, tago shows achiel sia homa bay bwana kinya riembo koso kariembo Ariambo. tipani kati nyalo bedo mamit negi Eh, kariembo mtoka koso pod gigombo mana riembo Ah, pesa ah, onego bed ni ber ma miti but ing'e ni gima chando Dak ni ibed samoro gratis artist ma kise- Tanzania. kisebedo ni samoro idhi riembo to withi wil gi jogi dak ibed ka artist ma tanzania Ah, Ma- ma- ma- ma- ma- william tuba go show mm. kawuono to ng'ama ng'ama diamond kama kama kama after five months oseluonge ogo mc tanzania Mm. oseluonge bana surprise bana

wami kila paa ina midango moro gino midango moko matin machalo biskuti No, nipa ibe kawuono Eh. okeyo marach Kawe ma. adwa miyi sho achiel Mm. I'm sure ni kikole ariyo kata achiel kata ariyo moro Mm. to ah, kadwa nini Inyiewe lopi moro kamoro gi gachi moro. chieng' ni parago gima nitimo ne duong'
Ala kanyo kanyo kanyo kanyo. Erokamano ahinya Felix Onyaboro. En morwa sana mar mondo mi wabed kodi e chuma kawuono. Erokamano. Ne janeno marwa mar Ngwa TV ma en iluongo ni mane ok ing'eyo kane wasebet kodi iluonga ni Kachucho. Yes, odiechieng' ma kawuono mana ka watieko gi kanyo kanyo. Par niya, kik wi wil ma ok i subscribe.

mana gi kanyo endo felo Mm. to nyocha waneno kacha ka bende iyudo e nini moro mar mawad moro Mm. kae Ukombe. ma bende ji mang'eny sana ma wananeno ugo kacha aneno kacha chande apoyi bende ugo go pinje kacha kinyiero Eh, ratari apoyi nobedo nade Um, iluonge ni Marwa Awards Mhm. ma ne gineno ni uh, gisebedo ka wasebedo kwa promote kaka presenters wasebedo kwa promote artist Yes. to sama ne gimiyo artist awards Mhm. artist be ne gibi- ne gibiro gi awards mamiyo artist kaachiel kod joluo Mhm. ma participate e konyo uh, music industry Mhm. koro giseneno ka okay artist gi osebed ga kimiyo awards to gineno ni presenters be gimiye awards Mhm. koro kanyo noketa e category mar uh, supportive presenter of the year Mhm. ne wan gi thuondi ah, wan gi Kasuku Rafaeli, Solomon Atito Kafaya, mago seniors, ah, Mwalimu Abito, eh, ne wan kanyedo kod eh, Bwana Moroni Ward GK, and, eh, kaachiel kod ah, Nathaniel Japengini. Mhm. Koro ne giketa e category no endo ma apo ka wen. Mm. Eh, supporters Ei, omo. jogo te Eh. yudo kwanyi. supporters no vote maber Mm. eh, friends no vote agon gi erokamano ahinya Ere kaka ni feel?
kane neno ka rinema kendo koro iteko Nichacha nobwoga bwana.
Eh? Nichacha nok yot. Mm. Nikech ing'e ni ing'e kasuku bwana. Mm, mm. Kiraf gini gin jok mane Joma wang'eyo chon. kapod wathindo. Mm. Wagombo ni chieng' moro wabed wabed ka kiraf gini. Eh, Atito gini ing'eyo style ma gichwade wangla gi joma moko go iko. mm, Koro mm, ah, nawinjo maber. mm. Seriously. Courage. Now I feel ah! Awinjo mana ka shiti wacho ni and the winner is Felix Wayabora. Wayabora. Wacho ni, Hallelujah. But of course ah, kata ka ji wachona ga na na deserve kata an awuon naneno ka na deserve trophy neno nikech Yes. king'iyo line kaka isebedo kipromote artists Mm. to kama ne wawuoye ni gin, gin masawa to in samoro pod ok in sawa ahinya cha Mm. kara nitie jopiny neno kaka gini utimo Yes. and therefore jopiny oduoko ni erokamano Mhm. by ni award mar best Sat- supportive presenter of the year Mm. ne ber

won nyaboro Eh. felix won nyaboro idi 17 subscriber to be macha na eh, naombo ya ma dhano subscribe bwana Oko- kichete yu Ah, ah, okay, wewe wasupport ni kanyo mondo kisubscribe. bwana subscribe amanye ka content I'm Yeah, okay. 17. Eh, ah, 17 bwana nika par gabiro kawuono

Eh? Yaani ng'ato iye wang' ka nyawadgi chamo ya. Ok napok achako chamo ni. Ok umiya be.
Erokamano ahinya nyalero mar mondo ofi kubet kodwa kae nyaka ne wachak nyaka koro watieke ka kawuono wabedo gi wendo marwa iluongo ni Felix Onyaboro pesa otas osebedo kose promote artist no bende ong'ere ka pesa kendo mano e tich ma bende otimo ka otiyo e redio bende mar